Әле узган ел гына үзенең 60 еллыгын билгеләп узган Фәрит Гыйбатдинов авылында, районда яисә Чуашстанда гына түгел, ә барлык татар дөньясында да яхшы таныш шәхес. Аны белгән, аның белән аралашкан һәр кеше күңелендә ул, оста оештыручы, зәвыклы сәнгать әһеле һәм, иң мөһиме, дуслыкны һәм туганлыкны саклый, кадерли белә торган кеше булып калачак. Ике туган, бер туганнан нәрсә кирәк тормышта? Туганнар нәрсә кирәк, кардәшләр нәрсә кирәк? Менә бу бергә диге бер сулышны сулап, бер суны эчеп, гомер кичү, бер-берен алып шып яшәү ул үзе бер бәхет. Аны бөтен кеше булдыра алмый. Әл моннан берничә ай элек кенә балалар сәнгать мәктәбендәге менә бу фортепианода Фәрид үзе уйный торган булган. Бүген биредә үзе булмаса да аның рухы бар, аның эше дәвам итә. Әйтерсең лә бүлмәләрнең берсеннән Фәрид үзе дә килеп чыгар төсле. Мин әле күңелем ышанып та бетми Фәриднең безнең арада юк икәненә. Менә килеп кердек ул эшләгән мәктәпкә. Тегеннән килеп чыгар кебек. Әйдәгез, чәй эчәргә, дип чакырыр кебек. Гомумән, менә Фәрит безнен белән. Фәрит Гыйбатдинов Чуашстанның Комсомол районындагы әлеге сәнгать мәктәбе белән 32 ел җитәкчелек итә. Ул килгәндәге уку йорты бүген республикада иң алдынгылардан санала. Анда укып чыгучыларның байтагы бүген үз язмышларын мәдәният белән бәйләгән. Аларның кайберләре мәктәп диварына Фәрит истәлегенә куелган мәрмәр тактаны ачу тантанасында да катнашып, остазлары турындагы хәтирәләр белә уртаклаштылар. Еллар дәвамында байтак проектларга нигез салган, танылган җәмәгать эшлеклесенең иҗади эшчәнлеге хакында Чуашстанның Халыклар дуслыгы йортында узган конференциядә дә чыгыш ясаучылар ассызыклап сөйләде. Ул оештыручы да иде, ул оештыра белә иде, ул теләсә кем белән уртак тел таба белә иде. Менә шул сыйфатлары, менә шул таланты, әлбәттә, аның эшенә зур нигез булды дип саныйм мин. Фәрит башлыча сәнгать тармагында эшләсә дә, автономия җитәкчесе буларак, ул республика мәктәпләрендә татар телен укытуга да зур игътибар бирде. Ике республика арасында да ел саен бик күп төрле чаралар үткәрелә һәм бу тыгыз элемтә бик күп еллардан бирле алып киленә, барлык юнәлешләр буенча да. Мәгариф өлкәсен генә алып әйтсәк, безнең ике министрлык арасында килешүләр төзелгән, Практикага кертелгән балалар бакчалары һәм белем оешмалары белән килешүләр төзеп, алар белә бик зур эш алып барыла. Ыр. Чуашстан Республикасының укучылары, укытучылары республикабызда үткәрелгән барлык чараларда да иң актив катнашучыларның берсе. Махсус әлеге чарага дип автономия Фәрит Гыйбатдинов хакында Хатирәләр, истәлекләр һәм язмалар дигән саллы гына китап та чыгарган. Хәтер ул шундый нәрсә, сыеклана торган әйбер. Вакыт үткән саен кеше бар иде дибез дә, Ә кем иде ул, нинди кеше иде ул, аларны онытабыз. Менә шуңа күрә инде без Фәрит абый урынына калган яңа җитәкчелек белән уйлаштык та, Фәрит абый турында хатирәләр җыя башладык. Китап иттереп чыгарырга диеп. Фәрит бүгенге көн белән генә түгел, ә киләчәк турында да уйлап яшәде, үзенә лаеклы алмашты әзерләде. Шуларның берсе, аның шәкерте Татарстанның атказанган артисты Илдус Шәйдуллин. Фәрит абый ул безнең өчен инде, ничек әйтергә кирәк, әтиебез иде бит инде ул безнең. Ул безне үзенең киңәшләре белән, ул безне без иткән кеше бит инде. Да. Ул дөрестән дә Фәрит абый безнең арада киткәчтән, без ничектер теге күккә, күккә яшен суккан кебек булып, без кулсыз-аяксыз калган кебек булды. Әлбәттә, инде ятим калдык, Фәрдәвес. Әлбәттә, шәкертләре белән бергә аның өч баласы да ятим калды. Тагын да сагындыра, тагын да арта башка төрле сагыну. Без һәр мероприятие саен тизрәк эштән кайта идек тә, Динәмә, тизрәк ни, интернетка фотоларны бәр, халык күрсен. Аның акыллы, дөрес фикерләре. Юк, хәзер теге шулай ишне эшләгәндә дә шулай әйтер иде микән дип кенә, ул шулай эшләде дип әйтеп, үзеңә эшләрне эшли башлый, эшлисең инде бушы. Шул ук көнне тагын бер истәлек тактасы Фәритнең туган авылы Урмай мәдәният йорты бинасында да ачылды. Зур сәнгать дөньясына һәм мәдәният юлына беренче адымнарын Фәрит нәкъ менә шуннан башлап китә дә инде. Фәрит Абдуллович үлгәннән соң аның эшләрен алып бару бик җиңел җиңел тигел. Аның кая барсаң да Фәрит белән мине чагыштыралар. Ул эшләр бигрәк каты зур зур маховик айландыра иде ул. Әлбәттә, аны кабатлыйсы кыен, диде менә аның урынына килгән Хәйдәр дигән иптәш. Әмма кабатлау кирәкми дә. Миңа калса, Фәрит Габдулла улы эшли, яши һәм аның турындагы истәлек тә, хатирә дә беркая да югалмый.
Чуашстаннан Рамис Сафин татарлар.